Voilà, mir haten de Moie Regierungsrot a fir eis ass wichteg, Iech e Rapport ze maachen. D'Situatioun zu Lëtzebuerg ass a bleift ganz eescht an et ass esou méi wichteg, dass d'Leit sech och un déi fundamental Reegelen halen. D'Liewen zu Lëtzebuerg ass de Moment an engem staarke Ralenti an et ginn och generell ginn d'Restriktioune respektéiert. Soen do och jiddwerem Eenzelnem Merci, dass e weess, dass et net nëmme fir sech selwer ass, mee och fir all déi aner. D'Zuel vun den Infizéierten, déi bekannt, also positiv getest gi sinn, läit elo bei 1.333, also eng weider staark Progressioun vun iwwer 200 Leit. Déi Zuel ass awer net déi zentral ausschlaggebend, well d'Zuel vun deene getestene Persounen och am Laf vun de leschten Deeg sech staark variéiert huet. Méi wichteg a méi zentral ass d'Fro, wéi d'Entwécklung ass bei de Leit, déi musse mat staarke Symptomer och behandelt ginn an hospitaliséiert ginn. A mir mierken och, dass déi Zuel am Moment amgaang ass staark an d'Lut ze goen. Déi verschidde Centres de soins avancés si vill sollicitéiert an och an de Spideeler sinn och ëmmer méi Leit, déi hospitaliséiert Ginn. Mir si preparéiert a mir preparéieren ons och weider. Et ass a bleift awer extrem wichteg, dass de Verbreede vun deem Virus weider gebremst gëtt an dass esou mann wéi méiglech Leit sech och ustiechen, déi virun allem och eng gewësse Vulnerabilitéit kënnen hunn. Dass deemno weider den Appell un d'Solidaritéit an och un de gesonde. Mënscheverstand. De Moien hat mer, wéi gesot, en exzeptionelle Regierungsrot, wou op en Neits natierlech sech ëm d'Lutte géint de Coronavirus konzentréiert ginn ass. An et sinn och eng Rei vun nei Mesuren geholl ginn, déi ech Iech elo wäert presentéieren. Dat betrefft notamment eis Economie an d'Fro, wéi mir och dës Zäit als Land, als Gesellschaft an och als Wirtschaft meeschtere kënnen. Lëtzebuerg huet den Ament eng ganz performant Ekonomie a mir hunn et an de leschte Jore fäerdeg bruecht, ganz staark Staatsfinanzen ze hunn, wat eis zu den Ament och vill hëlleft. Mir si fäeg, an den nächste Wochen, Méint a vläicht och Joren eis Wirtschaft ze ënnerstëtzen, ze stäerken an och ze relancéieren. A genee dat maache mer och. Ech hunn et gesot an ech bleiwen dobei, Déi Kris hei ze iwwerwannen, kascht wat et kascht. Mir hunn de Moie Mesuren, Hëllefen a Garantien decidéiert an enger Héicht vun ingesamt 9 Milliarden Euro. Dat ass en enorme Chiffer. Et ass néideg, et ass noutwendeg Et ass ubruecht an et ass gerechtfertegt. Eng wichteg an zentral Mesure, déi mer zu Lëtzebuerg hunn an esou ausgeriicht hunn, wéi et kaum an engem anere Land och de Fall ass, ass dee vum Chômage partiel. En Outil, deen an der Vergaangenheet jo just op eenzel Secteure sech limitéiert huet, wat awer elo op déi ganz Ekonomie ausgeweit ginn ass. Dat erlaabt, dass de Stat 80 Prozenter vun de Gehälter vun deene betrafften Entreprisen a Geschäftsleit och iwwerhëlt. Bis ufanks dëser Woch sinn do iwwer 4.600 Demandë vun Entreprisë per Post erakomm an iwwer 3.700 iwwer E-Mailen. Et sinn doudsécher eng Rëtsch vun Doublonen och, dat heescht Leit, déi per Post Dossieren eraginn hunn an och per E-Mail. Dat heescht, dat ass dat, wat och am Moment gekuckt gëtt, fir déi genau Zuel kënnen ze hunn. D'Zuel. vun de Betriber, déi direkt vun de Mesure concernéiert waren, wéi mir déi Décisioun vun der Fermeture geholl hunn, dat ass jo dann zum Beispill an der Constructioun, am Artisanat, am ganzen Horesca-Beräich an och am Commerce, läit ongeféier bei 15.000 Betriber an entsprécht méi wéi 100.000 Salariéen. Déi Demandë ginn all onkomplizéiert traitéiert, esou dat et net zu Délaië soll kommen. Mir hunn eis de Prinzip ginn, dass d'Form vun der Demande och korrekt ass, se dann am Prinzip och positiv aviséiert gëtt, awer mir wäerten a posteriori och all Demande, déi elo accordéiert gouf, nach emol iwwerpréiwen a wann néideg dann nodréiglech Rektifikatioune maachen. Mee et soll awer an dëser Kris net u bürokrateschen Hürden e Blockage kommen. Mir hunn de Moien eng Enveloppe virgesinn vu 500 Euro, 500 Milliounen Euro pro Mount virgesinn fir de Chômage partiel, also op zwee Méint ass dat wéi gesot eng Dépense vun enger Milliard Euro. Et sinn zanter dem Ufank vun der Kris an de Mesurë ronn och 20.000 Demandë komm, Fir de Congé pour raisons familiales, mir hunn eng Enveloppe virgesinn vun elo 200 Milliounen Euro, och pro Mount, fir dat opzefänken. Also, wéi gesot, dat si 400 Milliounen fir dës zwee Méint, déi virgesinn sinn. Et gi weider Hëllefe fir d'Entreprisen en général. Dat ass eng direkt Hëllef fir d'PMEen, wou et e Plafong gëtt vu 500.000 Euro pro Betrib. Hei ass et eng Gesamtenveloppe vun 300 Milliounen Euro, déi virgesi sinn. Do ass den Text jo och schonn déposéiert ginn an dee soll och an der Chamber an den nächsten Deeg, also d'nächst Woch, och gestëmmt ginn. Mir wäerten ausserdeem deene ganz klenge Firmaen, deene klenge Commerçanten an d'Betriber mat engem Maximal vun néng Employéen eng direkt Primm ausbezuele vu 5.000 Euro, fir direkt do och kënnen ze hëllefen. Dat ass e Gesamtkäschtepunkt vu 50 Milliounen Euro. Dat sinn déi Hëllefen, woufir de Stat elo séier A kuerzfristeg Budgeten deblockéiert. Zesumme geholl si mer do bei 1,75 Milliarden Euro. Do donieft ginn et weider indirekt Hëllefen, fir och Liquiditéiten an den Entreprisen ze hunn, respektiv eben déi Liquiditéiten och kënnen ze behalen. Dat ass jo och dee Message, dee vun den Entreprisë komm ass. Dat gëllt fir zum Beispill d'Reporte vun de Chargen, d'Reporte vun de Steieren, wou mer jo och decidéiert hunn, dass mer déi elo net direkt Och giffe froen. Dat ass eng Hëllef an Héicht vun insgesamt iwwer 4,5 Milliarden Euro, déi dann reportéiert gëtt, mee wéi gesot dann elo och net vum Stat gefrot, direkt gefrot ginn. Derbei kommen immédiat Remboursementer och vun TVA un d'Entreprisen, an dat ass och an den leschten Deeg geschitt oder och an den nächsten Deeg wäert geschéien, mat enger Héicht ongeféier vu 50 Milliounen Euro. E weidere ganz wichtegen Deel vun deene Mesuren, mat deem mer d'Wirtschaft och wëlle stäerken, ass dee vun de Garantien, gëtt notamment fir d'Kreditter opzehuelen. Hei hu mer de Moien de Projet de loi ugeholl, deen erméiglecht do bis 2,5 Milliarde Garantien och ze ginn. De Staat geet hei maximal Maximal vir a wäit iwwert dat ewech, wat och an anere Länner annoncéiert ginn ass. Mir gesinn eng Enveloppe maximal am Moment vun 8,8 Milliounen Euro vir, wéi gesot bal 9 Milliarden Euro, wat iwwer 14 Prozent vun onsem PIB och entsprécht. sprécht vun den Detail vun dëse Mesuren, de Prozeduren, d'Prozesser, wéi elo dat Ganzt och sollt fonctionnéieren, verweisen ech op d'Pressekonferenz, déi och am spéiden Nomëtten hei wäert stattfannen, mam Finanzminister, mam Wirtschaftsminister an och mam Mëttelstandsminister. Zum Käschtepunkt gehéiert och dat, wat mer elo schonns investéiert hunn a Personal, och a Material an och an den Infrastrukturen. Alleng Haut beim Commissariat pour la Protection Nationale, also dem HCPN, hu mer en aktuelle Krisebudget vun 128 Milliounen Euro, deen no Besoin weider kann och nach opgestockt ginn. Ech widderhuele mech, wann ech soen, de Stat mécht also en absolutte Maximum an d'Gesondheet vun der Populatioun huet fir ons Regierung déi absolut Prioritéit. Mir sinn eis bewosst, dass d'Mesuren, déi mer am Intérêt och vun der Santé publique huelen, e grouse finanzielle Impakt hunn a mir sinn der Iwwerzeegung, datt et richteg ass, déi Käschten a Kaf ze huelen, well et ëm Mënscheliewe geet an et gëtt keng aner Prioritéit. An ech wëll och nach emol drop hiweisen, datt mer finanziell gesi staark sinn. Mir kënnen domadder, wann néideg, och en Deel vun deem Effort iwwer nei Scholden ophuelen, mee mir kënnen dat verkraften, well mer eng staark Wirtschaft hunn an eis Staatsfinanzen och zolidd stinn. Mir sinn hei an enger Kris, wou eng national Solidaritéit gefrot an och gefuerdert ass, an dobäi wëll ech och dovunner profitéieren, fir elo schonn mäin allergréisste Respekt auszedrécke fir jiddereen eenzelnen, dee wierklech och hei mathëlleft. Dat betrëfft natierlech déi sëlleche Leit, déi den am Moment fir ons alleguerte schaffen, sief et am Gesondheetssecteur, an de Liewensmëttelgeschäfter, beim Staat, bei de Gemengeservicer, bei der Post, an all deene Secteuren, déi wichteg sinn am Fong, fir datt eist Land och ka fonctionnéieren. Ech wëll awer och all Eenzele Merci soe fir de Respekt vun de Reegelen, déi mer hunn. Et sinn nach ëmmer Ausnamen. Et sinn nach ëmmer Ausnamen a Leit, déi sech net drun halen a mengen, datt déi Consignë fir si net nëtzlech wieren. Dofir nach eng Kéier en urgenten Appell, Et ass am Intérêt vu jidderengem, datt de sozialen direkte Kontakt evitéiert gëtt. Mir soen et säit Wochen. A wéi gesot, et si verschidde Leit, déi et nach ëmmer net respektéieren. Wéi gesot, et ass eng Gefor fir all Mënsch, wann ee sech net un d'Reegelen hält. Et sinn och, an dofir och e ganz grouse Merci un all déi Leit, déi sech fräiwëlleg och gemellt hunn, fir ze hëllefen. De Site GovJobs ass extrem sollicitéiert ginn an d'Madame Lenert wäert och elo gläich do méi an den Detail goen. Den Ament ginn et do zwou Kategorien, Leit aus dem Gesondheetssecteur an dernieft Posten, wou jiddweree sech och ka mellen. An d'Resonanz ass enorm. Wierklech e ganz, ganz grousse Merci. Et mierkt een, dass Leit wëllen hëllefen, dass Leit bereet sinn, nëtzlech wëllen ze sinn an an där Kris déi Solidaritéit och wëlle beweisen. An dofir wierklech e ganz, ganz grousse Merci un all Bäifügen. Mir wäerten och elo weider Kategorië bäifügen, awer an deem ganzen Govjobs, wou jiddweree sech kann aschreiwen an am Fong dann automatesch och informéiert gëtt iwwert dann déi Profiller, déi zu engem gewëssenen Ament gebraucht ginn. Jo, dat, wat haut gebraucht gëtt, wat vläicht haut nach net gebraucht gëtt, ka muer gebraucht ginn. An dofir ass et wichteg, dass mer och eeben op déi Profiller kënnen zeréckgräifen an dann eeben de Leit eng Eng Mail maachen, fir ze soen, déi dote Profiller gi lo gesicht, Dir kënnt Iech dann och mellen. Dat heescht, fir déi Leit, déi wëllen hëllefen, déi sollen och reegelméisseg op govjobs. Lu sech och informéieren. Fir eis ass dat ganz, ganz wichteg. Je me permets aussi, parce que nous sommes un pays de grande diversité, nous avons une population qui est très diverse, nous avons des cultures différentes, nous avons des langues différentes, nous avons des

Iech alleguerten e ganz, ganz grousse Merci fir Är Opmierksamkeet an nach eng Kéier, Bleift doheem, esou vill et geet. Madame Lenert. Jo, Merci. Ech géif ufänken e Point ze maachen iwwert d'Situatioun. Mir sinn haut, dat ass scho vum Xavier Bettel gesot ginn, bei enger Zuel vun 1.333 Infizéierten. Zuel, déi een ëmmer erëm, muss een ëmmer erëm soen, ze relativiséieren ass, an deem Sënn, datt mer hei zu Lëtzebuerg wierklech ganz vill Tester maachen, méi wéi am Ausland, soudatt et och normal ass, datt mer méi eng héich Zuel un Infizéierten hunn. Dat wat ausschlaggebend ass a wat mer méi genau musse suivéieren, dat si justement d'Hospitalisatiounen. Ech géif Iech do d'Zuelen och gi vun haut, dat ass Stand hallwer zwielef vun haut, hate mer 143 Hospitalisatiounen insgesamt, dovunner 21 Leit op der Intensivstatioun. A bei deenen 21 Leit sinn der 6, dat sinn eis Kolleegen aus dem Ausland, déi mer vu Mulhouse eriwwer geholl hunn, déi allen, alle 6 bei eis ënnerkomm sinn. Ech krut och elo just gesot, de siwente Patient wär ënnerwee, dat heescht, dee misst am Laf vum Nomëtteg och nach ukommen. Dat sinn alles Patienten, déi déi intensiv Soinen brauchen, déi beotemt musse ginn an wou mer wierklech ganz, ganz frou sinn, an enger Situatioun gewiescht ze sinn, wou mir esou preparéiert waren, dass mer Better fräi haten, fir dëse Leit wierklech kënnen eng direkt Hëllef ze ginn, déi wierklech liewensrettend ass an dësem Fall. Stierffäll si keng zousätzlech dobäi komm. Dat heescht, do bleiwe mer nach ëmmer beim Stand vu virun zwee Deeg. Mir sinn och ganz frou doriwwer. Dat ass ëmmer eng Erliichterung, esou virun d'Press ze kommen. Voilà, allgemeng komme mer ganz gutt weider an der Organisatioun. Ech ka soen, dass eis Servicer prett sinn. Dir gesitt, dass d'Centres de soins esou lues a lues opgeriicht sinn. D'Luxexpo ass am gaangen. Do hate mer schonn iwwer 100 Leit, déi mer konnten accueillieren den éischten Dag. Esch ass och op mat enger ronn 25 Leit, déi do waren. Haut am Nomëtten um zwou Auer ass Ettelbréck opgaangen an de Freide wäert dee véierte Centre de Soins Avancés zu Gréiwemaacher am Kulturzentrum dann och opgoen. Bei eis am Gesondheetsministère ass eis Cellule de Crise ganz aktiv. Mir gesinn eis all Dag, all Kéiers ëm d'Mëttesstonn, wou déi eenzel Experten zesummekommen. Dat gëtt pilotéiert vun engem méi klenge Cercle, mee mir hunn insgesamt sechs verschidden Aarbechtsgruppe bei eis lafen, déi op ënnerschiddleche Felder schaffen. An och, jo, dat si mëttlerweil 85 Leit insgesamt, wouvu ganz vill Experten och vu bausse matschaffen, aus dem Privatsecteur, aus anere Ministèren, also ënnerschiddlech Profiller wierklech. An ech soen hinnen nach eng Kéier wierklech e ganz, ganz grousse Merci, dass dat wat eis erlaabt, wierklech professionell op alle Standbeen, déi mer do hunn, kënnen weiderzekommen. D'Centres de soins avancés géif ech vläicht haut net am Detail drop ugoen. Mir hunn muer e méi spezifesche Santéspressebriefing, wou ech och eng Rei Experte wäert dobäi hunn, déi Iech do d'Froe kënne beäntwerten, mer dann nach eng Kéier op den Detail, wéi dat funktionéiert, wéi et ofleeft. Do si bestëmmt ganz vill Froen, déi wäerte kommen. Mir hunn dat op moar verluet, well d'Leit haut nach wierklech voll am Asaz si fir déi Centren operationell ze kréien. Moar ass awer, mengen ech, de Moment, wou mer do kënnen eis e Moment huelen an dann och op d'Detailfroen dozou agoen. Sou dass ech et dobäi giff belossen. Ech wollt just profitéiere vun der Geleeënheet, dass et ass wierklech ultra schnell en place gesat ginn. Dofir e ganz, ganz grouse Merci un déi vill Leit, déi do matgewierkt hunn an déi och elo aktiv do sinn. Dat si 75 Leit, déi entretemps schonn um Terrain aktiv sinn. Alles Leit, déi dat fräiwëlleg maachen. Ech wëll dat wierklech ënnersträichen, d'Dokteren esou gutt wéi d'Infirmièren, wéi d'Leit aus den Laboen an och dat administratiivt Personal, wat am Asaz ass an deenen Centres de soins avancés, mécht dat op enger fräiwëlleger Basis. Et ass kee gezwonge ginn, dohinner ze kommen an dat funktionéiert ganz gutt. Dat sinn nei Equippen, déi sech do zesummefannen a wierklech als Team dann operationell um Terrain sinn. Ech géif och nach eng Kéier rappeléieren, well déi Fro vill gestallt gëtt, mä do gi mer och mar nach eng Kéier méi am Detail drop an, De Prinzip ass, datt een an esou en Centre de soins avancés kënnt via eng Ordonnance vum Dokter. Dat heescht, datt ee sech ebe fir d'éischt consultéiert mat sengem normalen Hausdokter. Wann een awer keen Hausdokter huet, et geet och ouni, also et kann een och esou dohinner kommen, mee dat ass net dat, wat mer eigentlech wëllen hunn. Mer wëllen dat esou kontrolléiert wéi méiglech oflafe loossen. Mee dozou, wéi gesot, kritt Der nach eng Kéier da méi Detailinformatiounen muer. Dann zu eiser Plattform, den GovJobs, déi zesumme mat der Fonction publique lancéiert ginn ass. Dat ass e ganz, ganz grousse Succès. Mir hunn op haut schonn iwwer 10.000 Leit, déi sech gemellt hunn op dee Wee. Ech wollt vun der Geleeënheet profitéieren, et war e bësselche Confusioun opkomm, well mer gesot hunn, d'Leit aus de medezinesche Beruffer misste sech aschreiwen. Dat ass pour des besoins organisationnels. Déi Leit si mat där Aschriewung elo absolut net requisitionnéiert. Op där, op deem Stadion si mer net haut. De Sënn an Zweck vun der Plattform ass wierklech, dass mer esou schnell wéi méiglech e flotte moderne Listing kréien, deen deen aktuell ass, deen déi richteg Adressen, Telefonsnummer, E-Mail Adressen huet, fir dass mer kënnen en cas de besoin wierklech op déi Leit zréck gräifen. Mee à ce stade bedeit dat nach net eng Relatioun mat eis. Dat heescht, dat ass e Recensement vu Personal wat mer maachen an am deem Sënn, dass mer do, Eis erwaarden kloer propper Lëschten ze hunn, déi och gutt strukturéiert sinn, well Der op dem Govjobs eben déi spezifesch Profiller fannt, déi gesicht ginn. Dat hu mer mam Secteur zesummen ausgeschafft, genau dat eben antizipéiert, wat eventuell ka gebraucht ginn, datt d'Leit sech esou genau wéi méiglech kënne positionéieren. Dat erlaabt eis wierklech schnellstméiglech, an dofir war och déi Deadline gesat, datt mer schnellstméiglech eng Vue kréien op déi Leit, déi do a Fro kommen. Mee wéi gesot, dat bedeit elo net, datt déi Leit requisitionéiert wäeren duerch hir Aschreiwung, guer net. Dat huet sech och gekläert entretemps mam Secteur. Mir hunn, fir Iech den Detail ze ginn, an der Rubrik vun dem Personnel soignant, dat heescht déi Leit, déi wierklech eng Ausbildung, en Diplom hunn, an deene Beruffer hu mer 8.100 Leit, déi sech ageschriwwen hunn, an an där anerer Rubrik hu mer der 2.400. An de Premier huet et och elo just gesot, et kënnt nach eng drëtt Rubrik bäi, well mer direkt Ufroe krute vu Leit, déi sech net wierklech an deene Profiller, déi elo definéiert waren, direkt erëmfonnt hunn. Mir hunn eng Rubrik bäigesat fir Leit, déi potentiell gär wëlle matschaffen, dass mer déi och recenséiert hunn. An déi invitéiere mer natierlech dagdeeglech en Aen op de Site ze hunn, falls do nei Profiller bäikommen, dass se sech kënne selwer riwwer switchen op dat wat gebraucht gëtt. Respektiv si mir ganz frou natierlech och fir dëse Pool u Leit ze hunn an hir Donnéeën ze hunn, fir se kënne ze kontaktéieren, wann dat dann eng Kéier sollt méiglech ginn. Wat geschitt elo mat deene Lëschten? Mer sinn amgaangen, dat wierklech anzeklasséieren, dass mer verschidde Szenarien duerchspillen, éischt Linn vu Reservisten an esou weider, dass mer eis e Bild kënne maachen, op wien ee kinnt zréckgräifen, wann dat da misst sinn an enger méi akuter Phas. Do schaffe mer ganz, ganz enk zesummen och mat den Dokteren. Mir hate gëschter laang Reuniounen. wou mer eis och ausgetosch hunn a gekuckt hu wéi e Modell mer kënne fanne fir eis Zesummenaarbecht mam medezinesche Personal an och mat den Infirmièren duerch déi Kris erduerch. Do si mer ganz gutt weiderkomm, soudass ech och zouversichtlech sinn, dass mer do nach am Laf vun dëser Woch kënnen eng Informatioun ginn, wéi déi Zesummenaarbecht wäert ausgesinn. Do lafen d'Negociatioune wéi gesot op Héichtouren. Et ass haut ze fréi fir Iech den Detail dovun ze ginn, mee dat wäert net méi laang daueren, dass mer och do eng eng kloer Äntwert kënne ginn, wéi dat sech wäert gestalten. Ech géif generell, wat elo d'medezinesch Beruffer ginn, nach eng Kéier drop hiweisen, dass duerch déi Reglementer, déi geholl gi sinn, de Prinzip deen ass, dass d'Aktivitéiten an de liberalen Cabinete wierklech erofzeféiere sinn. Dat gëllt esouwuel fir d'Dokteren, fir d'Zänndokteren, fir d'Veterinären, wéi och fir aner liberal Fleegeberuffer, dat heescht all dat Personal, wat ënnert déi jeeweileg Kadergesetzer fält. De Prinzip ass deen, dass d'Aktivitéiten erofgeschrauft ginn op dat, wat wierklech urgent ass oder op akut Fäll, déi musse behandelt ginn. De ganze Gesondheetssystem huet u sech ab dëser Woch an eng Aart Krisemodus eriwwergeswitcht, wou mer, wou mer Système de garde en place hunn an esou weider, wou mer nei Strukture lafen hunn, fir dass mer wierklech op deem dote Modus duerch d'Kris kommen. Alles wat muss assuréiert gi gëtt assuréiert. Dat heescht, mir hunn natierlech eisen normalen Gesondheetssystem, deen dréit awer net méi onbedéngt no deem Modell wéi mer e kannt hunn an de private Praxisen, mee eben iwwer Garden an esou weider. An ech géif och do proposéieren muer an deem Point presse dann och Experten oder Doktere matzebréngen, déi do méi am Detail kënnen op d'Froen agoen. Am selwechte Sënn wäert och da muer den Detail presentéiert gi vun eiser, vun deem ganze System vun der Téléconsultation, deen elo wierklech en place ass ab haut oder gëschter misst deen lafen. A muer kritt Der dat och eng Kéier wierklech am Detail presentéiert, wat dat ass, wéi ee sech aschreift, wéi et fonctionnéiert. An Der kënnt och da Froen dozou stellen. Wat ass ze soen zu eiser Testpolitik? Ech wëll dat och nach eng Kéier rappeléieren, Mir sinn nach ëmmer an där selwechter Testpolitik wéi säit e puer Deeg. Dat heescht, mir hate jo an enger éischter Phas vun der Kris hu mer spezifesch Leit getest, déi aus engem Krisegebitt komm sinn a Symptomer haten. Mir sinn awer elo säit enger Zäit eriwwer geswitcht an eng Testpolitik, déi nach ëmmer geziilt ass, déi ass net breet gespreet, dat ass eng geziilten Testpolitik, wou mer Leit testen, déi Symptomer hunn an déi och extra vulnerabel sinn oder iergendwou e Risiko hunn, fir Komplikatiounen ze maachen. Dëst ass am Intérêt vun engem bewossten Ëmgang mat eisem Testmaterial. Mir hunn net onendlech Testmaterial. Mir hunn och do Bestellunge lafen, wéi fir vill anert Material, déi nach net ukomm sinn. An ech soen et och nach eng Kéier, dass eréischt, wa mer wierklech sécher sinn, dass mer en neie Batch un Tester wierklech à disposition hunn, wou mer kënnen, an dat, wat villersäits sech d'Fro gestallt gëtt, firwat gëtt net méi systematesch getest, mä dat ass eben justement aus där Contrainte eraus, dass mer am Moment nach probéieren, dee Stock, dee mer hunn, esou effizient anzusetzen, wéi et geet. Wa mer bis Méi Tester hunn, da kënnen mer ons et och wierklech erlaben, systematesch jiddwereen, dee Symptomer huet, do derduerchlafen ze loossen. Ech wëll awer ënnersträichen, dass mer mat där Politik, déi mer am Moment hunn, absolut konform si mat deem, wat vun der EU virginn ass. Do gëtt et Recommandatiounen, déi au fur et à mesure vun der Kris ugepasst ginn. An esou wéi mir am Moment verfueren, dat ass absolut dat, wat d'Virgab ass, déi mer op EU-Niveau hunn, also eng geziilte Testung. am Contraire zu deem, wat, jo, wat oft verlaangt gëtt, mee wat och souwisou ni wäert richteg flächendeckend sinn. Et héiert een oft dee Begrëff, firwat gëtt net flächendeckend getest, richteg flächendeckend all Bierger testen? Dat mécht einfach kee Sënn, well eng Persoun testen, déi keng Symptomer huet, dat ass d'selwecht, wéi wann ee giff den Test ewechgeheien, dee wäert einfach negativ sinn. Dat seet näischt aus. Verschidde Leit jo, hu vläit schonn de Covid, hunn awer nach net d'Symptomer. Et ass eréischt wierklech, wann d'Symptomer bis ausgebrach sinn, wou den Test och wierklech eppes kann aussoen. Dofir mécht dat kee Sënn. Mir hunn ëmmer nach Fäll, gëtt ons och ëmmer erëm rapportéiert, datt d'Leit froe fir einfach preventiv getest ze ginn. Dat ass net esou, wéi deen Test funktionéiert. Also dofir, wann Der dat esou gesot kritt, dat huet scho seng Ursaach. Och wann et net ëmmer vläicht verständlech ass, ech géif och nach eng Kéier ënnersträichen, ech hat schonn zu Ufanks gesot, mir maache ganz vill Tester, mir sinn insgesamt elo bei 10.000 Leit, déi scho getest gi sinn. Dat ass vill méi wéi am Ausland zum Beispill, wou ganz aner Zuelen awer de mise sinn an deem Beräich do. Dann hu mer eist leidlecht Thema Schutzmaterial. Do si mer leider nach ëmmer an der Attente vu ganz ville Commanden, déi mer um Lafen hunn. Och do nach eng Kéier, Mir wëssen, dass Besoinen do sinn. Mir huelen dat och alles entgéint. Sämtlech Demanden, déi un ons erugedroe ginn, déi gi repertoriéiert. Mir hunn eng ganz kloer Prioritéitelëscht, nodeem dat Material erausgi gëtt. Ganz vill huet, also mir hunn eenzel Commandë kritt, also déi, et ass net wéi wa mer guer keng Commandë géife kréien, mee eis ganz grouss Commanden, op déi mer wierklech waarden, sinn nach net ukomm. An deemno passe mer och eis, eis Politique de distribution vum Material un au fur et à mesure. Mir konnten iwwert déi lescht Woch ganz vill Material erausginn an de Gesondheetssecteur, an de Secteur de soins, An d'Apdikten och zum Deels. Also ganz vill Akteure si beliwwert ginn, awer net all. Mir sinn eis dees bewosst, dass ganz vill Leit ongedëlleg dorobber waarden. Et ass net, dass déi Demanden iergendwou giffe verschwannen. Déi leie bei eis a mir wënschen eis näischt méi, wéi dass mer déi och iergendwann elo kéinten honoréieren. Dat ass dat, wou mer alleguerten zesumme drop waarden. De Moart ass ganz kompetitiv, et ass schwéier eng fest Ausso ze maachen. An och do, ech bleiwen bei menger Positioun, dass ech eréischt wäert positiv melden, wann d'Material wierklech hei ass op eisem Territoire a wann et och getest ginn ass, also wann et bis ausgepaakt ass an och kloergestallt ass, dass et wierklech dat ass wat mer bestallt hunn. En attendant ass, wéi gesot, eis Politik de distribution geet a Richtung vun de Klinicke vum medezinesche Personal, vum Fleegepersonal, dat heescht vun deene Leit, déi wierklech an direktem Kontakt mam Patient sinn oder mat vulnerabele Leit sinn. Mir hunn elo awer véier Scannere kënne kafen, déi hu mer och kritt, dat heescht jeeweils ee Scanner fir an déi eenzel Spideeler. Dat ass ganz hëllefräich, well de Scanner e gudden Outil de diagnostic ass fir de Corona. Dee kann den Test ersetzen, ass deels och wierklech méi effizient, well een iwwert d'Scannerbild an de Longe genau kann erkennen, wann e Corona-Befund ass, soudass dat eng gutt Saach ass. Déi kënnen operationell ginn elo gläich. An och dozou vläicht nach enker e Wuert zu den Zuelen. Ech mengen, ech hat net gesot an der Introduktioun, mir hunn eng relativ héich Zuel vu positive Leit, well mer elo säit enger Zäit och déi dobäi rechnen, déi mer als Cas suspect bezeechnen. Wat muss een dorënner verstoen? Dat sinn déi Fäll, déi net positiv getest gi sinn iwwert en Test, mee déi vun hirem Befund hier offensichtlech Corona-Patiente sinn. Dat heescht, do ass et esou kloer opgrond vun engem Scannerbild oder wéi och ëmmer, datt et medezinesch Corona ass. Dofir kann een deen net onbedéngt als positiv formal ausweisen. Dat si Cas-Suspect, déi sinn an eisen Zuelen derbäi. Dat ass net an all Land de Fall, wëll ech och soen. Eppes wat mer festgestallt hunn, dass verschidde Länner déi dann eben net dobäi zielen. Fir eis war et kloer, dass mer déi dobäi rechnen. Dat erkläert, wann ee sech d'Fro stellt, firwat d'Zuel och relativ schnell elo eropgaangen ass, well mer déi Kategorie wierklech erageholl hunn. An dat war et, mengen ech, vu menger Säit, wat ech wollt soen. Wéi gesot, muer kritt der weider Detailer, engersäits zu den Centres de soins avancés, déi dann esou gutt wéi ganz en place wäerte sinn, do sinn och d'Experten derbäi. Dir kritt och Detailer iwwert eis Agence eSanté, iwwert dee ganze Mechanismus vun der Téléconsultation, deen op eng ganz praktesch Aart a Weis dann och operationell elo ass a wäert sinn iwwert déi nächst Wochen an hoffentlech och an Zukunft. An da sinn ech och nach ofschléissend ganz frou, Iech matzedeelen, dass, dass Lëtzebuerg wäert matmaache bei der Etüd Discovery. Dat ass eng franséisch Etüd, déi gemat gëtt op europäeschem, also vun engem franséischen Institut gemaach gëtt. Dat ass eng, eng klinesch Etüd, déi gemat gëtt ronderëm véier Medikamenter, déi am Moment wierklech gehandelt gi weltwäit als potentiell effizient géint de Corona. Do wäerten insgesamt Siwe Länner matmaachen a Lëtzebuerg ass eent dovunner. Da sinn ech ganz frou driwwer. Doduerch wäerten verschidde vun eise Patienten dann och an de Genoss vun esou Medikamenter kënnen deemnächst kommen. Och dozou si moi déi déi zoustänneg Experten hei present, déi Iech dat sécherlech méi am Detail kënnen erklären, wéi ech dat kann. Voilà, ech géif Merci soen.

Pensez-vous que cette mesure sera soutenue par les autres États membres? Ech muss Iech soen, hei geet et och ëm Solidaritéit. Ech mengen, ech hunn virdru gesot, et ass och gutt méiglech, dass mer och en Emprunt musse maachen als Lëtzebuerger Land an eeben duerch den Triple-A, duerch déi Situatioun, déi mer hunn, och deen zu gudden Taux'e wäerte kréien. Mir wëssen awer, dass verschidde Länner an der EU manner, gutt Ratings'en hunn a fir Suen ze léinen dann zimlech héich Taux'e misste bezuelen. Dofir ass fir eis wichtig, dass mer Corona-Bonds, esou wéi dat och d'Iddi ass fir déi ze nennen, wou mer zesummen am Fong als Europäesch Unioun, als Eurolänner d'Responsabilitéit iwwerhuelen, fir och do eng gemeinsam Saach ze maachen. Ech mengen, dat ass eng Saach vu Solidaritéit. Ech weess ganz genau, wann Däitschland muer en Appell mécht fir Suen sichen ze goen oder Lëtzebuerg en Appell mécht fir Sue sichen ze goen, da wäert derno Italien keng méi kréien. Ech wëll net responsabel sinn, dass an Italien net déi néideg Moyene sinn, just well et drëms gaang ass, national direkt eppes wëllen ze maachen, ouni ze kucken, wéi et bei deenen anere geet. Dofir ass fir eis, wéi gesot, déi Corona-Bombs eng Saach vu Solidaritéit vis-à-vis vun, dass all Mënsch och op de Kapitalmäert och ka kommen, fir Fonge kënnen deblockéiert ze kréien, fir och op där doter Kris eng Äntwert ze ginn. Et ass eng Saach vu Communautarisatioun a virun allem och vu Solidaritéit. Dofir hu mer och decidéiert, deen dote Bréif z'ënnerschreiwen.

Ech hu keng Ahnung, hei sinn eenzel Fäll. Déi dote Fäll sollen eenzel traitéiert ginn. Ech weess net, wat do d'Situatioun ass. Wéi gesot, d'Leit kënnen oder se si bei der ADEM a si hu Recht op Chômage oder si hu keng Rechter op Chômage. Ech kann elo mam beschte Wëllen hei net aus der Hëft iergendeppes schéisse bei esou enger spezifescher Fro. Eng Fro vu Maison Moderne, Si les mesures édictées n'étaient pas totalement respectées, pourraient-elles être renforcées ou bien les sanctions qui y sont liées? Also mir hunn déi lescht Deeg, d'Police gétt wierklech ganz vill eraus, et sinn eng 200 Kontrollen, déi den Dag gemaach ginn. Et sinn awer bal eng 40 Avertissements taxéen, déi den Dag och gemaach ginn, fir individuell Leit. 40! Virdru, wéi ech gesot hunn, datt mir de Problem alleguerte sinn, ass eng Realitéit. Ass eng Realitéit. Et sinn och eng 10 Betriber, wou och Constaten gemaach gi sinn. Dat geet vun enger Patisserie, déi Salon de consommation op hat, oder Betriber, déi bei aner Leit geschafft hunn, an am Ufank och nach Leit, déi dann de Bistro zougemaach haten an d'Terrass nach exploitéiert hunn. Den Appell ass wierklech, Mir mussen alleguerte responsabel handelen, mir all! All Eenzelen. An do e Betrib, deen nach opbleift, hu mer jo och sechs Sanktioune virgesinn. An ech mengen, dass an dësem Moment de gesonde Mënscheverstand a wéi gesot d'Disziplin an d'Respekt vun de Reegelen déi bescht Solutioun och ass. Mir woren, mir sinn awer bei der, bei der, muss ech soen, dass d'Madame Gesondheetsministesch eis och am Conseil am Update hält iwwert d'Situatioun. An mir kënnen näischt. Ausschléissen, dat heescht, wa wierklech géif gesi ginn, datt sech net un d'Mesurë kéinte gehale ginn, da musse mir nei Mesuren huelen. Mee ech, mir hoffe wierklech, datt mir alleguerte verstinn, datt mir en Deel si vum Problem, wa mer eis net drun halen, a mir en Deel vun der Solutioun sinn, wa mer eis drun halen. An dat ass wierklech de mot d'ordre. D'Sanktioune sinn jo och en cas de récidive méi héich, dat heescht, fir deen, deen et net versteet. Mee wéi gesot, mir hunn den Arsenal direkt, Direkt och iwwer d'Avertissement taxé, well et schéngt wéi wann soss verschidde Leit net verstinn. Mee wéi gesot, de But ass gesonde Mënscheverstand. A fir jiddwereen, ech wëll elo net ee stigmatiséiere vis-à-vis vun eem aneren, mee et ka jiddweree Porteur vum Virus ginn. An derno, wann ee Porteur vum Virus ass, ass een en Deel vum Problem. An do ass dat, fir jiddwereen zielt dat. Fir jiddwereen. Do gëtt et keen Alter fir Porteur vum Virus ze ginn. Jiddwereen ass e Facteur, fir et dann derno och nees weiderzeginn. Dann hu mer eng Fro vu Lëtzebuerger Land un d'Madame Ministesch Lenert. An England goufen ethesch Leitlinne verëffentlecht, wéi déi knapp Ressourcen am Kontext vu Covid 19 un d'Spidolspatienten opgedeelt ginn. Gëtt et esou Leitlinnen och hei fir dat medezinescht Personal zu Lëtzebuerg? A wéini kommen déi a ween leet se fest? Mir hunn zu dësem Zäitpunkt dat nach net gemaach. Dat heescht, et sinn déi generell Reegelen, déi spillen. Mir brauchen dat och zu dësem Zäitpunkt net. An ech wënsche mer, dass dat och net de Fall wäert sinn, wann eis Kris sech zouspëtzt, ass dat natierlech net ausgeschloss, dass een och op dee Wee muss goen a sech ethesch Leitlinne muss ginn. Nach eng weider Fro vu Maison Moderne, Pourquoi Monsieur Jean-Claude Schmit, Directeur de la Santé, qui avait beaucoup communiqué en différentes occasions, ne le fait plus? Dat war am Ufank vun der Kris, wou et nach net offiziell deklaréiert war, hat d'Santé de Lille doriwwer d'Kommunikatioun, soudatt et normal war, datt ech mat mengem Direkter méi ze gesi war, Entretemps si mer op engem aneren Niveau de crise ukomm an da muss Der mat eis Virléift hei huelen. Mee mir suergen derfir, dass och regelméisseg Experten hei erëm Ried an Äntwert stinn. Net méi spéit wéi moar wäert Der hei och nees eng Rei Experten aus der medezinescher Famill gesinn. Dann hu mer eng Fro vun rtl Today. Et gëtt op de soziale Medien spekuléiert, dass d'Zuel vun den neie confirméierten Infektioune Méindes méi niddreg ass, well anscheinend manner um Weekend getest gëtt. Kënnt Dir Stellung dozou huelen? Dat kann een esou generell net soen. Et wor effektiv elo eng Kéier en Ënnerscheed vu Sonndes op Méindes. Wourunner dat awer läit, dat kann och sinn, dass manner Leit an den Drive-In gefuer sinn, ech weess et net. Mee fir dorauser eng generell Reegel ze zéien, ech mengen dat ass e bësselchen Bësselche verfréit no engem, no enger Weekend Experience. Dann eng Fro vum Lëtzebuerger Wort, Ass d'Material, wat aus China sollt geliwwert ginn, entretemps ukomm? Klengen Deel, awer dee groussen Deel nach net. Eng weider Fro vum Lëtzebuerger Wort, Ass entretemps gewosst, wéi laang Infizéierter nach ustiechend sinn? Anescht gesot, wéi vill Deeg muss een doheem bleiwen, nodeems eng Infektioun festgestallt gouf? Déi 14 Deeg Reegel ass nach net ofgeännert ginn. Dat heescht, par rapport zu engem Infizéierten ass dat déi Quinzaine, déi nach ëmmer recommandéiert ass ze observéieren.

Nee, esou en Test gëtt et net. An et ass och wichteg, dat nach eng Kéier ze ënnersträichen, Déi Tester, déi um Moart sinn, déi hunn absolut keen Effet bei Leit, déi keng Symptomer hunn. Dat ass ganz kloer. Dann nach eng Fro vum Passaparola-Magazine un de Premierminister, Quelles seront les mesures que vous allez mettre en place, à part le chômage, pour les privés en difficulté qui ne seront plus, par exemple, dans les conditions de payer un loyer ou de payer un prêt. Also, wéi gesot, mir hunn de Chômage partiel, ech hunn Iech de Montant ginn, dat si 500 Milliounen de Mount, déi de Stat elo wäert bezuelen. Ech hunn vun de Loyeren, Dir hutt jo matkritt, datt d'Gemeng Lëtzebuerg jo d'Decisioun geholl huet, zum Beispill, datt se géife jo keng Loyere ophiewen. Mir maachen dat och. Mir maachen dat och do, wou de Stat, do wou de Fonds de logement Propriétaire ass vis-à-vis vun de Geschäfter, déi mer hunn, well mir hunn eng Rëtsch vu Geschäfter, déi bei eis Locataire sinn, ob dat um Kierchbierg, ob dat um Fonds Belval ass oder beim Fonds du logement. Do wäerte mer och déi Dispositiounen huelen, datt op d'mannst de Loyer elo net muss direkt bezuelt ginn, dat heescht, e kann etaléiert ginn an an Eenzelfäll kann een do dann eeben Extremsituatiounen och nach analyséieren. Dat heescht, dat dote sinn alles Mesuren, déi mer, déi mer geholl hunn. A mir wäerten dës Woch och nach Punkten huelen am Regierungsrot, déi ech Iech e Freideg wäert kommunizéieren, déi jo haut schonn awer am Package waren, mee déi ech e Freideg wëllt kommunizéieren, och eeben justement iwwert d'Déguerpissementen um Geriicht, fir datt déi elo sollen en suspens bleiwen. Mee wéi gesot, dat ass e Punkt, deen e Freideg wäert an engem ganze Package mat kommunizéiert ginn. Mee dat sinn där Punkten, déi mer dës Woch och decidéieren. Eng Fro vu Le Quotidien, Hutt Dir eng aktualiséiert Altersmoyenne vun den Doudesfäll? Nee, déi ass jo stabel. Ech hunn déi elo net, nee, ech mengen, déi hu mer och am Detail net erausginn. Et waren, ech mengen, alles relativ eeler Leit, esouwäit ech mech dat erënneren. A wéi dass keen dobäi komm ass, ass déi och elo net, Gott sei Dank, net aktualiséiert. Dann eng weider Fro vu Le Quotidien un de Premierminister, eng Prezisiounsfro. D'Reegele fir de Confinement, sinn déi dekretéiert jusqu'à nouvel ordre? oder just bis den 20. Abrëll, wou bis elo d'Reprise vun de Schoule geplangt ass. Bis elo sinn d'Confinementer an dem Etat d'urgence, se sinn dräi Méint gülteg, bis elo, dat heescht, déi kënnen zeréckgezu ginn, geännert gi vum Regierungsrot, andeems de eng Kéier den Etat de crise opgehuewe gëtt oder duerch e Reglement am Fong déi Texter geännert ginn. Mir hu elo d'Decisioun geholl mat de Schoulen, well mer jo och wëssen, dass duerch der Vakanz jo och kënnt. Mee wéi gesot, deen anere Punkt, gëtt au fur et à mesure geholl an déi Décisioun gëtt réischt geholl, wann ech och Garantië kréien, soen ech, vum Corps médical, fir kënnen ze soen, dass keng Gefor méi do ass. Well ze mengen, well gëschter oder virgëschter besser Zuele waren, dass da schonn e Plateau wier an dass mer dann am Fong kéinten alles relâchéieren, wier falscht Zeechen. Dat heescht, mir mussen elo eng Stabilisatioun sichen an dann wierklech evitéieren, dass mer mengen, et ass alles eriwwer an dann duerch en Effet Boomerang am Fong derno eng Situatioun kréien, déi bal nach méi schlëmm war wéi déi éischt, eben duerch den Enn vun engem Confinement. Dowéinst, wéi gesot, am Moment ass de Confinement, esou laang d'Regierung dat net ännert.

Eng weider Fro vum Lëtzebuerger Land fir de Premierminister. Dir hutt gesot, datt de Staat bereet ass, bis zu 9 Milliarden Euro géint d'Kris ze investéieren. Nee, nee, nee, nee, nee. Net ze investéieren. Mir hu gesot, ze mobiliséieren. Do sinn eng Rëtsch vu Punkte wou direkt Hëllefe sinn. Do sinn eng Rëtsch vu Punkte wou mer Suen elo misste kréien iwwert d'TVA, iwwert d'Steieren, wou mer elo soen, mir kréie se elo net, mee mir loossen de Leit Délaiën. Et si Saache vu Prêtën. Dat heescht, datt eng Rëtsch Vu Punkt. Et ass net, dass mir elo 8,8 Milliarden investéieren. Dat Ganzt, dat d'Mobilisatioun vun Invest, vu Prêten, vu Deplacementer, wa mer wëlle verrutschen, vu Montanten, insgesamt gëtt 8,8 Milliarden, dat heescht bal néng Milliarden, dovunner en Deel, esou wéi ech virdru gesot hunn, zum Beispill iwwert de Chômage partiel, alleng, alleng Eng Milliard, wann dat zwee Méint dauert. Mee wéi gesot, an enger gudder Stonn, wann ech mech net ieren, kommen déi aner dräi Ministeren Iech dann am Detail erklären, wéi se och déi dote Mesure wëlle presentéieren. Mee wéi gesot, elo net de Message ginn, dass elo néng Milliarden am Fong als Dépense pure, dat si verschidde Composanten, do gëtt alles zesumme gemaach, dat wat investéiert gëtt, dat wat am Fong e Prêt ass, wou mer dann eben d'Délaië musse kënnen ausschaffen, do wou mer direkt déi Kleng, déi kleng Entreprisen, déi 5.000, dat ass dann direkt Suen, déi mer och kënne ginn. An Dir wësst jo, dass och deen Text zum Beispill iwwert d'Aide vun den Entreprises jo och d'nächst Woch iwwert de, wat jo de Minimis-Text, jo deen och esou genannt gëtt, och an der Chamber d'nächst Woch gestëmmt gëtt dowéinst. Also wéi gesot, dass dee Mixte vun allem, vun Deplacéieren, ginn, net froen, léinen, en Ensemble vun 8,8 Milliarde mécht. Ech fuere weider an där selwechter Fro. Wat heescht dat fir de Statsbudget an d'Statsschold? An do gëtt gefrot, wéi et mam Deckel vun 30 Prozent Staatsschold ass, déi jo am Koalitionsaccord festgehale wor. Jo, also wéi gesot, mir sinn am Moment bei 20. Mat all deenen dote Mesuren, déi mer elo geholl hunn, rechne mer, dass mer ënnert deenen 30 Prozent bleiwen. Mee wéi gesot, mir dierfen hei net Épicier spillen. Et geet ëm Mënscheliewen. Och wann an engem Koalitionsaccord eppes géif drastoen. wat ech muer vläicht net méi ka respektéieren, well ech Mënscheliewe gerett hunn, déi politesch Verantwortung iwwerhuelen ech. Eng Fro vum Bloomberg, Wat ass d'Capacitéit vu Lëtzebuerger Spidoler an den Intensivstatiounen? Déi waren mer do bei 130 Better, eppes dorëmmer. An kënnen ech muer am Detail nach eng Kéier déi medezinesch Detailer gi vun de Spideeler. Do sinn déi richteg Experten mat dobäi. Do kréie mer nach eng Kéier méi Detailer. Nach eng Fro vu Radio 100,7. Dir hutt d'Etüd Discovery ugeschwat. Ass déi Etüd vun där de Dokter Romain Nati schonn geschwat huet, vun där de CHL Deel ass, oder ass et eng aner? Nee, et ass déi. An den Dokter Nati wäert och muer hei sinn, fir Iech do Detailer dozou ze ginn. D'accord. Dann hu mer nach, huele mer elo nach eng lescht Fro. Déi kënnt vu Lëtzebuerger Gemengen, Les chiffres montrent-ils Que les mesures de confinement commencent à porter leurs fruits? Dat kann een net wierklech behaapten. Also, et hätt scho kënne schlëmmer sinn zu dësem Zäitpunkt, mee et kann een net niéieren, datt et amgaangen ass unzezéien. Ob d'Mesurë gräifen, dat gesi mer op déi nächst eng Woch, 14 Deeg kann een dat gesinn, ob et wierklech richteg drastesch eropgeet oder ob mer d'Kurv iergendwou méi flaach hale wéi an anere Länner.